Esou, an domatter géing ech soen, heeschen ech Äech häerzlech wëllkomm bei engem weidere Let's Play vum Rad der Vir. A Warnung, d'hoer CPU-Auslëstung géing mer net op de Keeks. Gitt mer ee Moment, ech man nach séier e klengen Tuyau un. Tata! Maja, ech hu mir geduet, ech hu mech lo säit laangem, ech hunn laang iwwerluet gehat an ech hu perséinlech ëmmer nëmmen, wéi soll ech dat soen, e Fallout am Fong op der Playstation gespillt. Deet mer leed, jo ech weess, ech weess, ech sinn en Idiot, jo, mee awer ech hu mech endlech iwwerwonnen déi 20 Euro auszeginn. Ech konnt natierlech och kee Steam Sale ofwaarderen. Ech hu mir Fallout New Vegas an der Ultimate Edition kaaft, dat heescht mir hunn d'Spill mat etlechen Erweiterungsmissiounen, wou eise Level nach méi héich geet an ech hu mer geduet, du has esou e Spaass un deem Spill do, firwat soll ech dat net mat aneren deelen? Hu ech mer geduet, da méchs du einfach e Let's Play dorauser. Dat heescht, hei wäert elo och ënnert dem Rad där vir kommen. Alt just wäert et en Eenzelspiller Let's Play sinn, vue que ech schon och zu deenen anere gesot, zum Fitz Pol, zum Dripper an Elementarian, wa se Loscht hätten kënnten se och einfach mol eng Kéier en Eenzelspiller Let's Play raus haen an hunn ech mer geduet, dann mécht dann mécht dat elo mol. Also ech hunn a läschter Zäit dat Spill vill gespillt an ech hu mer geduet, sou vill war et net. Du spills et souwisou, das ist cool. An ech gesot, da fänken mer emol un. Namen der Figur eingeben, wéi nennen mer ons dann? Ech mengen Pita, beim Nimm ausdenke sinn ech ëmmer esou schlecht. Ech ginn einfach esou, mir huelen einfach, okay, ech weess, dat ass einfallslos, ech huelen einfach emol de Red Star. Sou, wonnerschéin.

Wie hab ich es gemacht?
Oh Gott, mat deem Doppelkënn, nee, nee, nee. Also ganz éierlech, ech hunn e Fallout 3 och gespillt, do haten se, et, et, et ass wahrscheinlech keen Doppelkënn, et ass wahrscheinlech een eppes mam Schied, mat enger Textur oder ech weess net wat et soss ass. Op jidde Fall geséit dat do esou dout ellen aus, wéi wann d'Sau hei esou eppes hätt. Jo, mengem ass hei jo esou an dinn an dat. Nee, nee, dat geet absolut net, gell? An ech man eppes iwwer net. Ech weess, ech iwwerleeën normalerweis net esou vill, mee gëtt jo fir alles eng éischte Kéier. Ech wollt mol eng Kéier e weiblech Charakter hunn. Ech hu mat all Spill, wéi Skyrim, Fallout 3, op deem heiten, op der Playstation, an all Spill hunn ech ëmmer e männleche Charakter. An ech géing soen. Mir maachen ons mol eng Chica. Ah an nach eppes, ech hunn Thema Léift war souvill bei Naked, mee egal. Ech hu mer et fir de Computer kaf aus deem Grond och, well ech et alt immens kann modden. Du kriss Missiounen, du kriss extra Charakteren, du kanns esou vill änneren un dem Spill, genau esou wéi bei Skyrim, et ass einfach nëmmen herrlech. Vun dohier kann et sinn, dass am Laf vum Let's Play wahrscheinlech deen een oder anere Mod wäert bäikommen, ewechfalen, jee nodeem wéi et meng Performance belaascht an de ganze Rescht. Dat misst normalerweis kee Problem sinn, ech soen iech Bescheed wann et esouwäit ass. Op jidde Fall hunn ech e Mod erofgeluet. Den Numm fällt mer op jidde Fall elo am Moment net an. Ech mengen et war Project Nevada, sinn mer net sécher. Do hu mer e puer nei Dénger bäikrut. Jo, wou ass elo den Ënnerscheed? Asien, oh Gott, oh Gott déi gi sou. Oh Gott! Ah mei, well du has Cindy! Oh wat? Wéi? Hä? Ech hu gemeet en do. Okay, dann huet dat jo schon mal net mam Mod geklappt. Wat ass GLW? Tützer A, gell? Wat so alt mal. Ich hol mal einfach. Äh, die hei Folge noch wahrscheinlich ein bisschen lang gewickelt, dass der Vierspann so ziemlich lang ist. So anpassen. Auf jeden Fall nicht hören. Äh, nee, wir machen, wir machen zufällig. Ich schon do, keine Lust, lo. Ja. Ich hoffe, mein Handy ist nicht gerade auf Hard gestellt, weil ich kriege keine SMS. Äh et geet mer leed. Ehm Handy flitt op d'Bett. Sou, Problem geléist. Oh Gott. Äh nee, nee. Ech mengen et läit just un den Aen am Fong en Ënnerscheed. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Ah, die, ah, nee, komm, ich schon mal. Normal, die, die, die gleichen ah, muss ja nicht sein, die sind die komisch aus. Ja, und zufälligen. Nee, nee, zu bleich, nee. Nee, nee. Nat. Den du schon echt. Alter, ich mein, ganz jonke da, ganz jonke da. Äh, Frisur, do misste mer awer anscheinend nei erbäikrut hunn. An ech mengen, et ass och de Fall. Wow, wat? Okay. Mm, ech, wat? Oh Gott! Mei Gott, déi gesi mega komesch aus. Oh Mann, ech stäerwen. Jo, mee hatt benotzt warscheinlech och Weichspüler an der an der Morave, gell? Wou d'Ghoulen an d'Supermutanten alles ronderëm lafen. Huet hatt seng Hoer perfekt Konditioun, gell? Perfekt! Zemools nodeems d'Sau erschoss ginn ass an an engem Graf fonnt ginn ass. Herrlech gell? Oh mei Gott, oh Gott! Boah ech kréi soes rem Loscht en Typ ze huelen gell? Kritt och, kritt och normal Hoer zoufälleg anstatt sou Anime verkackten Dinger do. Ah, do ass schon e bëssen méi sozial. Babe Hair, fahr mal ins Babe Hair. Hey baby, oh what the f, oh Gott, wat hunn ech nëmme gemaach, oh mein Name ist Son Goku ne, not, not, nope, oh Gott, gëtt dach eppes Normales, type, type. Ech klicken einfach nochmal wëll rondrëm, vielleicht wann ich etwas daran gefällt, ich weiß nicht. Äh, du sieht schon, oh Gott, Korean, so ja, French Buns. Oh Gott, äh, moje, mein Name ist Prinzessin Lea. Top Split, vielleicht, vielleicht, vielleicht flippe ich es halt mehr so um. Äh, fängt noch mal Bilden draußen. Detail, nicht, was mehr so. Eiserne Jungfrau. Ah, ech menge lo kommen déi original, kann dat sinn? Jo. Ech menge mir bleiwe bei deenen, dat wär eventuell besser. Unruhe, hä, déi gëtt och bei den Typen. Verführerin, oho. Nee. Nee. Nee. Nee. Oh Gott. Die Undame. Eiserne Jungfrau. Wou kritt mer emmer eppes esou ausgeflippte Suelen? Déi Schweisserin, en ass am Fong esou wéi de Ufank war, Miss Perfect. Ech géing soen, mir huelen deen do, nee, Eiserne Jungfrau. Eppes ausgeflipptenes, hm, ass dach gutt, nee? Ech weess souwisou, datt ech wäert bereien, datt ech eng Fra geholl hunn. Net net lo sou gemengt, keng Angscht, keng Angscht. Well Haarfarwe kann ech net äh, einfach brong oder sou wielen, nee, dat will ech net. Ah, ech mein, dat ass gutt, dat loosse mer mol sou. Fris ah, do kann ech ha. Bist de geck? Fertig. Äh, ech wëll awer gär kucken, wat bei den Typen nach ass. Dir op jeden Fall e bësse méi laang dauert. Dir kënnt et jo iwwerspullen. Ech wäert och vläicht en Déngens erasetzen. Ech wëll kucken, wat d'Männer do fir Friseuren nach hunn. Dir hutt och esou liichten Af... Jo, oh Gott, vergiess et. Ech wäert mer am Endeffekt nach en Tipp schnell ginn, ech weess et souwisou. Äh, zufällig wollt ech maachen, jo. Ech hun gedacht, et wär zufällig. Et sin alleguer déi selwecht Gesichtszich. An dou gesäit gudd aus. Hoer e bëssen méi en rüstegen, nee? Mécht souwisou keen Ënnerscheed. Frisur. Ah, hei gin et awer elo. Ah, dach. Oh Gott. Déi gesi genau esou schäiss aus, gell? Kann net sinn! Rëm den Anime-Faktor, gell? Ech si wierklech e Fan vun Anime, mee dat geet jo guer net a sou engem Spill. Weess de, ech sinn hei am Wasteland, net a Japan oder esou. Jo, geet net nach méi.

Nee, dat do, dat do wär jo nach ok gewiescht, gell? Dat wär esou, keng Anung, e bësse méi kuerz, da wär et esou, wéi heescht en, ah, dee vu Walking Dead mat der Armbrëst, den Numm fält mer net an, ah, do verurteelt mech net. Sou, ass do och, ah nee, do ass keen Déngens drun, dat do mat engem Bart. Ech wéit am Fong net Framed. Oh Gott, nee.

Ech hätt do keen Loscht gelooss, net dongseng gutt ass. Ech weess, ech soll déi Fraen entschëlden, mee mat deene Friseuren, nee, nee. Sou, elo brauche mir just nach. Déi meisten Dinge stimmen ja, déi wichtigsten Dinge. Gutt, es bringt nichts mehr, sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob sie aufstehen kann. Gutt, warum gehen sie nicht ans andere Ende des Zimmers, zum Vitalitätstest? Mat Ruh. Immer schön langsam. Das ist kein Rennen. Jo dann looss ech goen eventuell. Oh ech si sou frou gell, ech soen iech et, ech hat am Ufank déck Problemer fir déi richteg Astellung ze fannen, well Fallout ass jo vu sech aus scho verbuggt, dat heescht och wann een e super duper Computer huet ass et awer e verbuggt Spill an ech krut lo esou agestallene Grafik,

Schmatzen mol mech de Kopfhörer bessen méi lues gell sou maja do kënnen mer auswielen am Fong fir déi wou Fallout net kennen. Ech wäert iech dat nach eng Kéier verroden an der nächster Folg well ech lo okay wéi kech meng Kamera jetzt ree ruckelen hei dat kënnen mer an der nächster Folg da kucken oder sou well. Virdru krut Der jo e bëssen d'Geschicht schonn erkläert. Majo, hei kréie mer elo fir eise Charakter, dat ass en RPG, ne, e Role-playing game, awer am Eenzelnen. Mir kënnen elo hei verschidden Attributer, wéi een et an deene meeschten RPGen huet, op eis, op eise Spiller verdeelen. An dowéinst erwäerten ech, ech sinn een, ech ginn éischter op Nahkampf an esou, an dowéinst erwäert ech, jo komm, da je. Also, ech gi mol soen, mir maache bei Stärke zwécht, mir hunn dräi Stéck ze verdeelen. Stärke géing ech huelen. Ausdauer wär am Fong net schlecht. Stärke 7, dat, dat ass gutt esou. Oder also e bësse méi verdeelen. Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma. Charisma ass gutt. Charisma ass gutt, well domat da kann ee besser mat de Leit kommunizéieren. An se sinn éischter bereet, mat engem matzekommen. Intelligenz, Beweeglechkeit, Glück. Glück brauch ech net, dat wëll ech och net. Ech gi so, mir loossen een een do dobäi an da man mer hei nach een vu zwee Stéck dobäi. Wahrnehmung a bei Intelligenz. So, da si mer schon mal gut verdeelt. An nach eppes. Ech befasse mech ni haaptsächlech domat, da wéi ech mer Menschen skillen. Ech wäert mer an all Beräich e bësse ropskillen, esou wéi ech et brauch. Dat heescht, ka villäicht sinn, dass d'Leit vun Äerch denken, Ohh, hee verskillt total, gell? Mee esou spillen ech d'Spill halt. Esou ass et, ech spillen d'Spill aus Spaass, net well ech et muss. Vun dohier stellen ech mer Menschen och esou a wéi ech wëll. An datt elo endlech aus dem Tutorial eraus a kommen,
muss ech Gas ginn och.
Nee, ech ginn Gas, keng Angscht. Hopp, déi war alt wéi.

Oh, dat... Hey, do muss ich etwas machen. Dass ich immer muss raufscrollen, das nervt mich. Dass unsere Kiste mehr groß war, die Schrift mehr klein. Trifft sehr stark zu, trifft zu, keine Meinung. Pff, trifft nicht zu, also... Könnt drauf

Ech hat do gesinn, et gesäit aus wéi wann hei en Doudekapp wier, dat do. Mä bon, hu mer en Atompilz. Mehr hat sie nicht geschrieben. Ok, ween? Hä? Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also werfen Sie besser selbst einen Blick auf die Ergebnisse. Schauen Sie, ob alles richtig aussieht.
Ah, da, ba, ba. Sou, hei musse mer elo kucken. Dat éischt wor bei, dat éischt wor bei Skillen. Et deet mer leed, ech hunn d'Spillstreck en Dësch kritt, vun dohier weess ech verschidde Saachen, mee ech probéieren alt. Mee d'Spill war op Englesch, wat ech hat, vun dohier ass net alles bekannt. Dowéinser, well ech weess, wat elo am Fong am Ufank kënnt, skillen ech och eppes komplett aneschtes, fir e bëssen d'Action opzëerhalen. Ech géing soen, mann op Schusswaffen, hu mer Nahkampfwaffen, war ech mann op Schusswaffen, well ech spillen haaptsächlech mat Schosswaffen an net mat Energiewaffen, ech hunn déi guer net gär.

A wann Dir Iech frot, wäert ech de Fallout 3 net als éischt spillen. Et läit dorunner, ech hunn dem Topinator, duerch den Topinator krut ech ganz éierlech och erëm Loscht drop Fallout ze spillen an och en Let's Play ze man. Dat ass net fir him nozeeiferen oder esou, ass einfach nëmme well ech erëm Bock hat et ze spillen. An ech hu bei him gesinn, datt de Fallout 3, De Fallout 3 ass wierklech e super Spill, dogéinter kann een näischt soen, mee et ass esou verbuggt, dass et sech, an ech hunn et selwer och deemools gemierkt, wéi ech gespillt hunn, et ass wierklech op verschiddene Plaze verzweifelt. Egal, vun dohier géing ech soen, hu mer Wildes Ödland an da ka mer och endlech geschwënn an eist Abenteuer starten.
Jo, komm, endlech gëff Gas! Bréng mech nach draussen. Ok, mir gi lo schon eng half Stonn. Ech géng soen, ech man do 40 Minutten an da wier et dat. Dann huelen ech awer haut nach e puer Folgen op. Doc Mitch, euh, nee, nee, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Das war alles?
Nee. Erlaubt einen Blick.
Wenn Sie, man nennt es einen Pip-Bock. Mir nutzt der jetzt nicht mehr viel.

Nein. Sou. Mir sinn nach heibannen. Vun dohier ginn ech nach alles matgoe loossen, wat net niedernagelfest ass. Well wéi et sou schéin an dem Lidd heescht, geméiss Game One, loot nun d'Level, das muss sein in jedem Spiel. Sou, Hardcover brauche mer, leere Spritze brauche mer net, Radic, Stimpack, Alles matgoe loossen wat Geld wäert ass oder wat s du kanns gebrauchen. Dirty Water huelen ech mat, dat kann een och verkafen. Ruhige Hand, Messer, tu an hei esou Sunset Sarsaparilla, deen hu mer mat, dee do loosse mer dran. Hei hu mer Munitioun, LR Patronen, déi brauch ech am Fong net, well ech esou gutt wéi ni mat där Waff spillen. Kichen ass nix. Wat hu mer nach hei? Hei ass säi Living. Jo, gudde Moien, Doc. Ech klauen nach puer Saachen hei, dat ass net schlëmm. An hei hu mer e Messer. Krasse Schäiss. An hei hu mer Stimpack, Stimpack, Stimpack, Radix an e Géigengift. An hei ass en Deel vun dem neie Pack. Ech kucken, ob ech ka méi no erugoen. Oh, nee, do ass d'Zäitlupe. Ech kennen d'selwer nach net alles. Do gesitt Der den Nevada uewe stoen. Dat ass vun den Déngens, dat ass e Voice-Modulator-Implant. Ech wees awer net op ech dat lo scho ka benotzen, ech mengen ech muss dat vun engem abaue loossen wat mer Alle Waffen fallen do kennen mer ok Dir musst jo et spillen, ech muss spillen, ech kennen et jo Hilfsmittel, ech mengen dat ass bei sonstige dat jo nee dat muss ech vun engem abaue loossen ok da ass dat mol klar Gewehrkoffer, Energiezelle, Laserpistole, schéin.

Soweit sie das beurteilen können, scheint es eine Einladung zum Mitternacht-Science-Fiction-Feature im Mojave Drive-In zu sein. Kommt sie pünktlich, um die Trailer nicht zu verpassen. Maja, da gehen wir uns dat gleich ukucken, awer net lo. Ja, okay. Okay, der Pippo hat wieder ein Signal aufgekommen. Das sind Koordinaten am Brennwerk. Okay, ja. Ja, Happy Trails, okay. So. Und hier sehen wir

Héiert sech gudd un. Ech mengen bleiwen och hei. Bon let's play ass riwwer, ech zéien an déi Stad an an alles gudd. Nee war Witz. Sou en Roboter hab ech nach ni gesinn. Ich bin ein Securitron, Rocco Sicherheitsmodell 2060 B. Wenn Sie mal einem meiner Brüder begegnen, können Sie ihm Howdy vom Viktor ausrichten. Howdy!
Okay, auf Wiedersehen. Gute Reise! Sou. A mir sinn an der klenger Stied, an dem klenge Stiedche Goodsprings. An hei presentéieren ech iech eise Pip-Boy, wat am Fong nëmmen déi Leit aus der Waltung mécht, mir kruten dat elo vun deem Alen do. Hei hu mer dann eist Liewensanzeich. Do gëtt op ugewisen, wa mer e Gliedmass verkrëppelt hunn. Deen do gesäit relativ komesch aus, ech hunn zwar kee esou komesche Fouss, mee egal. Hei hu mer dann, wéi vill radioaktiv Stralung mer hunn.

Dann hu mer eis Extras hei, wou ech virdrun nach geholl hunn. Déi kënne mer all Kéiers en neien auswielen. Ab all zweetem Level, mengen ech, ass dat. Allgemein hu mer näischt. Sou, hei hu mer da Géigenstände, eis Waffen, eis Kleedungen, nee, hal op domatter, eis Hëllefsmëttel wéi Iessen, Sprëtzen an dit an dat, Sonstigen, wéi esou Saache wou een net ka richteg anuerdnen. Dann eis Munitioun, déi mer am Ganzen hunn, jo, roueg. An da bei den Daten hu mer eng lokale Karte vun der Géigend. Also ech hunn d'Karte souwisou am Fallout ni esou gär gehat, well et ass alles esou, kuckt, wann Der hei déi Karte kuckt, Dir erkennt zwar d'Stroossen, nee, nee, nee, haalt et mat der, Der erkennt zwar d'Stroossen an alles, mee de Problem ass, dass se ni esou genau. Wësst Der, ech soen elo, ähm, äh, hei ass elo zum Beispill de Strip, ne? Dat erkennt souwisou all Mënsch, dass hei de Strip ass. Du, du, da weisen hei d'Entrée un an d'Entrée ass awer bei enger komplett anerer Plaz. Dat ass einfach de Stéck komesch fannen heirunner e bëssen. Äh, hei hu mer nach d'Aufgaben, dat heescht eis, ähm, eis Quests hu mer ze erleedegen. Hei hu mer dann äh, DLC, DLC, DLC, äh, Ah, dat doten ass d'Missioun alt dann fir déi extra Surgeon Dénger do wéi déi emol nennt. Wieder im Sattel, dat ass den aus Déngens Missioun an hei ass eng aner Missioun nach. Sonstige, dat sinn also Saachen wou mer nach hunn an hei kënne mer Radio umaan an ech lauschteren normalerweis ëmmer den Mojave Music Radio. Ah, du gib mir d'Herz op gell nächt méi oh, Ja okay Hummer et lo wann ech lief gell So Eis Markéierung weist du han op oh, Peter schon die ganze enger ihr scheiß Graf gespielt dat heißt so herrlech gell An tankt net de truckelt net op völleg ophuelen hm, hm, hm, hm. So wie man hei Audi Was kann EasyPete für Sie tun? Also wat ech mech schon ëmmer gefrot hunn, och wéi ech dat Spillchen déi aner Kéier duerchgespillt hunn, Ass hie schwa ass hien en Schwaarzen oder ass hien einfach nëmme sou vun der Sonn wierklech sou brong gebrannt? Hie gesäit wierklech aus wéi een Wäissen, dee wou wierklech éiweg an der Wüst gelieft huet a sou brong gebrannt ass, ne? Wann Dir et wësst, sot mer et, ech wär déng frou doriwwer. Sou, wis, blablabla.

Ah ok, sou bon, do dauert mer ze laang. Mir ginn elo mam Sunny Smiles schwätzen. Do gi mer souwisou alles gewuer, wat mer wësse mussen. Hey, Mupp, roueg. Platz, Cheyenne.
Keine Sorge, sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Euh,

Hinter dem Saloon? Nee, mir ginn elo schéissen. Nacht Spoiler, pardon. Ah, ginn e bëssen méi séier. Déi sinn all esou gemittlech, gell? Ah, ech han gesäit einfach esou gäil hei aus, gell? So, gëff mer eng Waff. Ech wëll schéissen. Oh Gott, ech hun déi Vault-Tec-Anzüg am Fong guer net gär. Ech gesi si sou en schwulen Desperado mat Déngens, mat Hair Condition. Komm eng Waff. So, sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da? So, mir mussen lo hei. Auf dem Zaun?
Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon.

Ech gesi mol de gepanzerte Volt 13 iwwert Anzug an dann e Kleinkalibergewär, ok. Jo da packt se aus lech, nee? Also d'Waff, ne?
Yes! Boom! Awer hocken hin, egal wat.
Das ist schon mal ein Anfang. Aber sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen.

Weis mer et. Ech packen einfach ran. Da geet och méi séier. Ja, hei huet en och e puer gewësse Funktiounen, wéi zum Beispiel hei mëttlerweil kann ee lo lafen, gell, mat dem, wat ass et, Nevada-Mod kanns de lafen, mee da geet deng AP ënnewech. A mir kënnen, anstatt dass mer ëmmer mussen d'Granaten auswielen am Menü, sou zum Beispiel wéi elo, sou, an da bei Waffen hei muss mer dann, Wurfspäre auswielen, kënne mer elo einfach mëttlerweil mat engem Granatedéngens auspaken a schéissen, sou wéi alt an engem normalen Ego-Shooter. A mir hunn aner Viséieren, normalerweis hätte mer mengen ech dat hei, dat dote wat do do drop ass, dat viséiert dann an et, dat hat mer ëmmer, mee mat dem Project Nevada Mod hu mer alt elo en. Richteg Fadenkreuzen am Mëtt an alles an den Zeitlupenmodus hun ech letzt scho gemierkt. Get to the chopper! Ja elo ass dat erëm alles. Ja elo trödele mer net méi hei andauernd nach ronderëm. Ech probéieren et esou gemittlech wéi méiglech ze spillen. Op deene meeschte Plaze wäert dat klappen, well ech déi Leit esou gutt kennen. Op deenen anere Plaze wäert dat éischter net esou gutt klappen, well ech weess, wat do lass ass. A mir wäerten dat schonn op d'Rei kréien. Et wäert schonn ënnerhaltsam ginn. Mee mat der Webcam weess ech net, ob ech dat bäibehalen. Et war am Fong elo just, fir meng nei Webcam e bësse sou ze testen. Ech hu mer elo am Fong eng nei kaf vu 720 Pixel, eng Webcam awer. Jo. Da maache mer dat.

Jany Gitte, wou sinn se dann? Äh, nee, nee, nee, Merde, do wollt ech net. An hei hu mer dann de VATS. Domatter wäert ech och zum Gros lo spillen. Dat ass am Fong eng automatesch Zilvirrichtung. Da kënne mer hei mat den AP, wou mer ënnen am Eck hei hunn, mat deem do, kënne mer lo auswielen, wéi vill Mol mer wouhinner wëlle schéissen. Schéiss mol eng op de Kapp. An direkt en Treffer. Mee mir kënne se natierlech och esou huelen. Dass Eese wéi Ees, dat Ding ass nach besser, wann ee méi Géigner ronderëm huet. A wat maache mer elo? Nee, net ze. Ah, wéi dach. Maache mer elo, mir ginn natierlech looten. Gecko Meat a Gecko Haut. Sou. Gecko Meat a Gecko Haut. A mir ginn e bësse Waasser drénken nach. Well hei kritt ee keng Radioaktivitéit. Gianni Gitzel. Oh, ech hat ze gëtt, wär lo nach een. VATS aktiv... Ja, mee... Ech hu scho VATS aktivéiert, lo nerv net. Okay, da si mer scho bei 44 Minutten. Et deet mer wierklech leed, gell, mee ech wëll...
Den Tutorial...

Ma da maache mer dat och. Awer domatter, wat mir stellen ons dobäi cool Plazen, et muss jo hei cool ausgesinn, wa mer hei cool wëlle sinn. Dat war eent ze vill cool. An domatter verabschide mer eis vun eisem Vollglanztag dann vu Fallout. An da gesi mer ons an der nächster Folg erëm. Ech soe Merci fir d'Nokucken. Haloss mer e Like, e Kommentar wat der dovunner haalt vum neie Let's Play an eventuell och e Like an e Subscribe. An wat ech net widderholl hunn, dat kënnt Där iech schonn denken. Ech soe Merci an Ciao bis déi nächst Kéier.